paradise ka cunglei hei ti ko silo cunglei ah hei check hei check ko silo a biaphuan kule khatnak i van khulipi thianghlim van jerusalem thar cu a mopa cai ai tim tuah mi bantuk in ai tim tuah i vawlei ah a rung tum kha ka hmu tiah john timi kha mah paradise Jesuh nih a remhmi a pa in paradise pi kha vawlei ah ṭhumh a sinak si hnga maw? Zeitik caan ah dah Pennak ah hin kannih kan ṭum ṭhan hnga? Mah ṭhumh lio ah khan maw ṭhumṭi kan si hnga? Si.
Baibal ca kan zoh siah cun biathlam in ka lak siah cun biathlam dal khat in dal linak tiang khi dal khat in dal thumnak tiang khi Khrihfabu kong kan hmuh i mah chung ah khin Khrihfabu kong ai ṭial rih i i danlinak in dal hlei kuanak tiang khi Khrihfabu lak a si hnu in kum suih harsatnak in Jesuh a rung ṭum ṭhan lakkar i a cang hnga dingmi khi biaphuan dalli in dal hlei kua lakkar khi a si. I monu le mopa puai kha dal hlei kuanak ah khan a va lang. Macupuai nih cun atu i pennak kha dalkulnak kha nai vuan thawk mah khan kum thong khat pennak ka si mah khan vanrung ṭum ding a si tikah mingkala sawng puai kan tuah diin khakhan rung ṭum i vawlei ah hin Jesuh he pennak chung i kannih siangpahrang nupi kan si lainak le anih siangpahrang a si te lainak Paul nih nihin i ka tonmi nganfahnak vialte hi hmailei i Jesuh nih a ka hrawmh te hnga dingmi sunparnak he cuai ka thlai tikah tlak lo a ti lengmangmi kha khi apostle a ṭuan chung i mi nih an upatnak nak khan khi hmailei i Jesuh nih dirhmun a pek laimi le sunparnak a hrawmh laimi kha chim dawhmi ka si. Cucah cun kannih zong nih Pathian sunparnak kan i hrawm ve lai kan timi hi amah Jesuh vawlei ah kan rung ṭum i Pennak chung i rian kan ṭuan te lai le kan cawlcangh te lai hi zumtu nih kan i ruahchan cemmi a si ti kha tawinak vun chim ka duhmi a si.
Van Jerusalem Thar timi hi tu paradise he khan aa khat ko lai te min kha dangdang si bia. Emah paradise kha vawlei ah rung ṭhumh si lai tikah Phundang in van le vawlei an i fonh lai pin ah cungah cun ti u sih law a sual lai maw? A sual, a sual lai lo, a sual lai tiah ka ruat lo, mah ka kha a sualnak a um lai tiah ka ruat lo. Van le vawlei kha hitihin, Pathian caah cun van cu van a si peng ko i sinain kannih zumtu tampi kan rianṭuan lainak le a pennak, a pennak a ti lengmangmi hi vawlei ah um te hnga dingmi a si. Sinain Baibal khuaruahhar ngai a simi cu Hnalkulnak ah khan kum thongkhat pennak va si kaw mah hnu khin dal hnih te lawng tang cang. I dal hnih te lawng tang i khin khi ah khin van thar le vawlei thar a hei ti top ko i tampi va chim ti lo. Cucaah cun Bible kong kan ruah fate hi Jesuh nih a derh laimi a pennak tiang lawnglawng hi ruat phot ko usih law mah tiang hi Pathian nih fiang tein a kan hmuhsakmi hi a si ti hin kei nih ka hmuhning a si. Kha a pennak pin khi cu a tawinak in a langhter i vanthar le vawlei thar a hei ti top i makhikhi nak hin nihin i Pathian nih ruahter a kan duh cemmi cu Jesuh a rung ṭum i siangpahrang a ṭuan ah le kannih a nupi kan si lainak tiang hi Baibal nih a bik i a focus cemmi cu a si rua ti khi Baibal ka hmuhning cu a si.
Sicun dang ka vun kal ṭhan ko lai i cucu van kong